Үтүө күнүнэн доҕоттор, саламдастар, аньыасыйо! Бүгүҥҥү видеобар мин кэрий омуга Казахстана хайдах баар буолбутун уонна хайдах олороллорун уонна биһиэхэ туох сыһыаннаахтарын кэпсиэхпин баҕарабын. Икки тыһыынча сүүрбэ биир сыллаахха аахпыттарынан Википедия тэринэн Казахстаҥҥа сүүс уон аҕыс тыһыынчаттан тахса кэрий олорор. Бу диэтэххэ, кэрэйий омуга хайдах манна кэлэн хаалла диэн. Сүүрбэһис ыйа бүтүүтүгэр, биллэн турар, һэбиэскэ хойус саҕана, оо, сүүрбэһис, отутус сылларга манна икки үс сүүрбэ киһини көһөрөн аҕалбыттар эбит. Онтон маныаха дылы билигин сүүс уон аҕыс тыһыынча киһи олорор. Уонна бэйэлэрин бу наһаа үчүгэй государственнай театрдаахтар эбит, ол онно иһитдьэммит, олус элбэҕи көрдүбүт, биллибит. Аа, бу кэрэйдэр олохторун-дьаһахтарын туһунан уонна олус элбэх санааҕа мин ыллардым, ону үллэстиэхпин баҕарабын. Кэриэйдэр государственнай театрдара икки тыһыынча үһүбэһик сыллаахха тоҕуһун сааһын туолбут уонна бу Казахстан дойдутугар өссө Владивостоктан айаннаан көһөн кэлбиттэр эбит

Кибун диэни көрдүбүт. Кибун диэн тугуй диэн, бу сүрүггэ эбэтэр настроение диэххэ сөбө. Кибун диэн олус уустук, дириҥ ис хоһоонноох өйдөбүл. Биир тылынан киһи быһаарар кыаҕа сатаммат. Бу тыл курдук, бу туруоруу олус Киһи уйулҕатын тутар, а, киһини а, дириҥ санааҕа киллэрэр. Ол иһин бу а, театрга олороммун мин элбэх санааны, а, сааһылааммын бүгүн эйиитини кытта үллэстиэхпин баҕарабын. Уонна тоҕо бу саха эрэ уонна Корея туох биһи биирдээхпитий? Дьэ эрэ саҕалыаххайыҥ, туох биир өрүттээх эбит эппитий диэн. Тыллар буоллаҕынан били дьиэ кэргэнинэн арахсаллар дии. Биһиги саха тылбыт эбэтэр тюрк э, тыла а, алтайская языковая семья диэҥҥэ киирэллэр сөп. Ол онно буолан түүр тыллара, монгол тыллара уонна кэрий тыллара киирэллэр. Ол иһин мээнэ аап эттэрэ да буолуо, бу кэрий тылыгар аҕа тылыгар майгынныыр тыллар бааллар диэн. Иккиһинэн, корейлэр эмиэ ойуннардаахтар. Аттар уонна удаҕаттардаахтар. Үсүһүнэн, кэриэйдэр ото биһи аҕалар курдук эмиэ ото олох уларыйыытыттан, охсуулларыттан бу дойдуга кэһэн кэлбит дьон буолаллар. Мин олох оҕо сааспыттан театрдарга сылдьарбын бус астынабын. Бу театрга киһи олох ол анаарыыта уонна санаата даҕаны, көрүүтэ даҕаны сүрдээҕин уларыйар уонна туманан киһи историяны үөрэтэр буоллаҕа дии. Киһи бу көрөн элбэх кинигэни да аахпакка, холобур дьон хорохчулуур кинигэ аалларын сөбүлээхтэр, онтон бу театрга эдьэҥҥин эдьэ дьиҥи, кырдьыгы уонна олох хайдах баарын киһи көрөр. Ол курдук биһи бу Кибун диэн спектакльга сылдьаммыт, кэриэйдэр хайдах бу бэйэлэрин олохторун анааран көрөллөрүй, итэҕэллэрин аа уонна тобу историяларын үҥкүүнэн аа тиэрдибиттэрин мин бэйэм туспа харахпынан көрдүм. Туспа харахпынан диэн тугуй диэн, биһиэхэлэр бу туох холобурун бэйэбитигэр ылыныахпытын сөбүй? Урут-уруккуттан ханнык баҕар дойдуга, ханнык баҕар омукка театр былаанын аа саамай ото үөрэхтээх дьоннору түмэр иһиттэрэ буоллаҕа дии уонна ото дьон кэпсэтэ-билсэ, астына кэлэр иһирэ буолар. Бу манна үлэһиттэрэ, артыыстара бары омуктарынан, э, кэриэйдэр. Ону тэҥэ кинилэр бу уруккуларын бэйэлэрин былаанын иструктуран умнубаппалар, бэйэлэрин инники кэскиллэригэр эдэр ыччаттарыгар бу музыкальнай инструмеҥҥа толорууну эбэтэр үҥкүүнү, ырыаны, историяны умнубакка тута сылдьарга үөрэтэллэр эбит сэ. Уонна тэбис тэҥэ бары бииргэ маннык үҥкүүлээн ыллаан бу бэйэлэрин ураты норуот уратыларын барытын наһаа үчүгэйдик тиэрдэллэр. Билиҥҥи туругунан буолан Үсүн көлүөнэ бу кэриэйдэр бу Казахстаҥҥа олороллор. Ону тэҥэ тыл туһунан кэпсээтэххэ, үксүлэрэ бэйэлэрин төрөөбүт тылларын билбэттэр. бу ол да буоллар тылларын билбэт да буолбуттарын иһин бэйэлэрин историяларын, бэйэлэрин үгэстэрин, сүрдээҕин тутуһа уонна бу эдэр ыччакка сыһыара сылдьалларыттан мин көрөммүн, астынным уонна махтайдым диэхпин баҕарабын. Бу диэн эттэххэ, Казахстаҥҥа олус элбэх омук олорор сөп. Уонна уйгурдар театрдара баар, кэриэйдэр театрдара баар, немецтэр театрдара баар уонна тубиллэн туран эмиэ нуучча театра эмиэ баар сөп. Уонна бу манна омуктар Казахстаҥҥа бары эйэлээх баайдык олороллор. бэйэлэрин культураларын, тылларын-өстөрүн эмиэ тута атыыллар. Аны бу биһиэхэлэри холобур буоллаҕына мин элбэхтэ бэйэм да истээччибин, эһиги бу тылгытын ааччыты тута илдьэр эбиккит диэннэр хайҕыыллар уонна астыналлар. Ону аныгыскы видеобар мин буолабы төрөөбүт тыл туһунан кэпсэтиэхпин баҕарабын. Оннотугар холобур курдук Корей театрын кытары сылдьаммын астынаммын, иэйэн-куойан, ол аанын ото булаана да суох уһуллум уонна кэпсээтим. Көрөргө курдук бу олохтоох кэриэйдэр, унааты ыалдьыттар, араас омуктар бары бу театрга сырдаан сылдьаллар эбит. Ону тэҥэ соҕуруу Кэриэйиттэн эмиэ делегация баар этэ. Биллэн туран, эн дойдугуттан тэйиччи ыраах сылдьаҥҥын, бу бэйэҥ ырыаларгын-тойуктаргын, аскын-үөлгүн, үөрэммит, билэр чугас эйиэхэ сыһыаннааҕы булар олус күндү уонна долгутуулаах. Уонна манна шоколаднай фабрика баар, кэриэдэр кииннэр, онно Чокофай арааһын дьиэбитигэр баран иһэн көрөммүт, үөрбүппүт аҕай